امب وی نظر آندے پئن سیں ہک امب دے درخت دے تلے اتے کسی دے بننے دے اتے اساں ہین ٹائم موجود ہیں۔ نمبر تے تہاکوں تعارف کروا ڈیسی ساڈے سانول بھائی ماں۔ ہین سیں۔ ساڈے علاقے دے نمبردار قاضی نعیم صاحب۔ اور ماشاءاللہ ایسی جام صاحب ہین سیں ساڈے ویورز ہی ہین ساکوں سپورٹ کرن والے ہین اور ہین ٹائم ساڈی موٹر چلئی کھڑن اپنے رقبے کوں پانی لئی کھڑن۔ اور سانول بھائی تہاکوں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ۔ اعلی ٹیلنٹ دے مالک ہن اور ملک بشیر بھوپا لانگ صاحب دے بھتیجے ہن اج انہاں کول سننا ہے کوئی شعر و شاعری ڈوہڑے مایے تے دوستو ساڈے نال ہسو جیڑھے جیڑھے دوستاں نے ساڈے چینل کوں سبسکرائب کائنی کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گھنن اوندے کنے بعد ول کریندے پئے مزیدار ویڈیو شروع ول اے وی صاحبزادے موجود ہن سی اگر تساں ساڈے پرانے ویورز ہوو نعیم اختر صاحب وی ماشاءاللہ بہت ہی اعلی ٹیلنٹ مالک ہن اور وی آئی پی ڈوہڑے مایے آدن تاں انہاں کول وی سنڑسوں اگر اے آکھسن تاں۔

پردیسی بھائیں واسطے جیڑھے شودے اپݨے وطناں توں دور اپݨے فیملی توں دور جیڑھے شودے پردیس کڈھیندے پن اڄ تاں انہاں واسطے یار ہک کڑاکے دار ہک ڈوڑا سنوا۔ الوطناں تے چن پردیسی اللہ تعالی خیر کریسی رب وطناں تے روزی ڈیسی منگداں یار دعاواں کر چھوڑ کے میکوں جندڑی جیوی۔

ہن تاں مال ولا وا۔ اچھا سانول بھائی ہک سپیشلی طور تے نا ہک تاں شکیل بھائی واسطے ہک ڈوڑھا آکھو جا۔ شکیل بھائی جیڑھے ساڈے بہت ہی پیارے دوست ہن اور یوٹیوبر بھائی وی ہن ترنڈا محمد پناہ دے ہن انہاں واسطے ہک ایسا شعر یا ایسا ڈوڑھا سنوا ڈے انہاں دا دل خوش تھی ونجے کہ سجن تیڈے کیتے دعا منگدا ویٹھاں۔ ہائے ہائے شکیل بھائی سپیشل تیڈے واسطے۔ سجن تیڈے کیتے دعا منگدا ویٹھاں۔ ویا سوہنے رب توں میں کیا منگدا ویٹھاں۔ رب سئیں بھرے سی میڈی خالی جھولی سجن تیڈا ساتھ سدا منگدا ویٹھاں۔ ہائے ہائے اچھا بے ہک ساڈے یوٹیوبر بھائی ہن سئیں یعقوب بھائی انہاں دے چینل دا ناں ہے دیہاتی نظارے اور بے ساڈے یوٹیوبر ہن سئیں ساجد بھائی کوٹ ادو سناواں دے رہن والے ہن انہاں واسطے ہک سپیشلی طور تے ہک ایسا ڈوڑھا مارنا۔ اتھائیں بیٹھے انہاں دا اتنا دل خوش تھی ونجے حد کنیں زیادہ۔ دل منگ پوی تاں لنگھ آویں میڈے گھر دا سوکھا راہ اے۔ ساجد بھائی سنڑو یعقوب بھائی۔ جلال پور کھا کھی ٹپ اسیں اگوں سامنے میڈی جاہ اے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ توں پچھسیں کئی بندے کول اتھاں کاش دی کیڑی جا اے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کمال جی کمال۔ جھیرے خالد بھٹی دا پچھسیں اوندے گھر نال میڈی جا اے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کمال جی کمال مہربانی مہربانی زندگی دراز ہووی۔ سمل بھیا کے ذرا ملا گلا خوش تھی میں ذرا تھوڑی صحیح کاٹ گینا۔ تے ہونڑ سی سنڑیندے پن سی اپنڑے فن دا مظاہرہ کریندے پن ہی ٹائم قاضی نعیم اختر نمبردار صاحب۔ اسلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جڈاں دل نال دل وٹوائے ہا سے کوئی قسماں وعدے تھائے ہن میں آکھیا ہا کجھ سوچ کے لا تیں آپ قرآن چا چائے ہن۔ میں کڈیں قرآن دا کہن چاتا یار۔

ودے زخمی زخمی لوگ آدھن ایکوں عشق دا روگ آدھن۔ ہی عمر دے اچ عشق لگ گئے شورے کوں آئے ہائے۔ میندھی آلے تھال اچ پھل پئی رکھیندی ہئی چنی آلے پاند اچ ویل پئی بدھیندی ہئی بوچھن آلے پاند اچ ویل پئی بدھیندی ہئی۔

دوست ہئی۔ اچھا دوست ہئی۔ او جیپا بھجنی ساڈے ہاں تے او دھاڑ وے او دھاڑ وے کھوتے بھجنی ساڈے ہاں تے۔ بھجایا کین اے پہلے اے دسا کین بھجایا۔ کہیں بھجائن تھاکوں ناں نی ڈسنڑاں دا۔ اچھا او ناں نی ڈسنڑاں او یار عمر ڈیکھو بال دے کم ڈیکھو سئیں۔ گھوڑے بھجے نی ساڈے ہاں تے۔ ککڑ لڑوے نی ساڈے ہاں تے او۔ میڈے واسطے ون قرآن دا بس کر یار ساڈے ویورز پتہ نی کیا سوچیندے بیٹھے یار ککڑ ہی بھجدے پن کاراں بھجدا پن ٹرک ہی بھجدے پن پتہ نی کیڈے کیڈے گھوڑے بھجدے پن ہاں دے اتے ہاں نکڑا جیاں دا ہاں ہوندے یار تو سارے چیزاں اوندے بھجویندا پی مہربانی کر یار۔ سینئر دوستو این سی سانول بھئی ساڈے بہت ہی پیارے بھئی جیڑا اپنا فن دا مظاہرہ پے کرن اور این سی نمبردار صاحب نعیم اختر صاحب تے جیڑا اپنا فن دا مظاہرہ کرن اج بہرحال جوان دی طبیعت لگدے اوکھی اے ہیویں اکنے گھوڑے بھجدے پے ہن او کیا آدھن ٹرک ہی بھجدے پے ہن جیڑی جیڑی بلا ہی بھجدی پے اگر تہاکوں برا محسوس ہے تساں مائنڈ نہ کریسو ایں گال کوں اگنور کریسو تے اج دی ویڈیو تھئی تھئی کریندے پے اینڈ اگر تہاکوں اج دی ساڈی اے ویڈیو پسند آوے ساڈے چینل کوں لازما سبسکرائب کریسو۔ بیل ایکن آل تے لازمن پریس کریسو تاکہ ساری آون آلی نویں ویڈیو تکوں جلدی نال میسر تھئے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو نال سب تک اللہ حافظ.